Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu. Eziz milletimiz, dostlarymyz, gadyrdaglar, batyrlar. Indi inşallah bundan soňra şu bir asaýbaşdan internetiň üsti bilen, sosial medialaryň üsti bilen hereket edip başlaberýäs. Bu gün gepleşjek zadymyz şu Iki zat hakynda gepleşes. Birinjisi şo ýigrimi bäşinji maýda Rejep Taýyp Erdogan Türkiýäň prezidenti Türkmenistana barýar. Şoňa köp adamlar haýyş edip durlar. Şoňa bir Gurbanguly Berdimuhamedowa bir aýdyp goýber. Gurbanguly Berdimuhamediň wagty ýokdur. At çapmaly, balyk tutmaly, aýdym aýtmaly. Bu adamyň wagty ýokdur. Şuny şoňa bir aýdyp goýber, bildirip goýber diýip durlar. Indi hemme azem indi çykyp çykyp aýtyp durlar adamlar. Enşallah şu ýigrimi bäşinji maý güni bir dänem dostlarymyz aýdy ki Istanbuldaky ýaşyl köýdäki konsulosuna öne mitinge baraly diýip durlar. Eger bar hem bolsak hiç kime aýtmany bildirmäni şo ýigrimi otuz sany adam bolup baraly da ýigrimi otuz munduň içinde miting edeli de gaýdaly ýaşawur. Azam bilen sagat sekiz dokuzlara bararysmy bir gepleşis ony. Çünki öňki saparda polisiýalar Maňa aýtyp goýberdi şo, mitinge gelmäňler mundan soňra, gelen bolsaňyzam hiç kime aýtman geliňler-de miting edip-de gitip galyňlar tiz. Soňra bizem gözleýäs, tapyp bilmeýäs bagy bilen. Tamam, tamam diýýäs, goýýas, bolmasa konsolos, konsolosdakylar bizlere öňünden habar berip bizar edýär bizi, bykdyrdylar diýip aýdýar. Şonuň üçin enşallah Mitinge barýan bolsak, şu ýigrimi bäşinji maýda, eger barjagymyz çyn bolýan bolsa, inşallah, aýdarlar, ertir bir günem habar çykarylar. Hiç kime aýtmany, bildirmäni bargaly, nesip etse. Baryp şo ýerde srazy bir ýigrimi-otuz minutyň içinde miting edip, tiz gaýdaly. Birinjisi bu diý. Ikinjisi şo Azatlyk radiosy hakynda, bilýän ki, Azatlyk radiosynyň kezzaplary, şeýtanlary hem diktatoryň puluny alyp, hem Amerikanyň puluny alyp, hem Başga bir mafiýalaryň puluny alyp işläp duran bir radiolar bular bileň. Türkmenistanyň nämesi bolsun, azatlygy bolsun, Özbegistanyň azatlygy bolsun, bärkiler hem şondan bir galgyşmaýar. Şuny bir zat edeli, şuny nädip bir ýogadyp bolýar şuny, şuň ýerine bir şu satgyn ýaňky radioda işleýän kezzaplar barda bileň bolsaň şo bir ýaňky hökümede tutup berýän MHM-niň işgärleri, başga speslužbanyň, FSB-niň itleri, zatlary barda bu azatlygyň içinde, şolary nädip ýüze çykarýas diýip du, Muny enşallah ýakynda bir plan çyzýas şeýdip bir Hakykatdan bu Azatlyk radiosyny täzelemesek bolanak. Çünki dym ýalanjy kezzap özleriň görýäňa şu mitingler edilýä biri gelip wideo zada almýa. Biri gelip şo näçe gezek konsorsiýanyna miting boldy bir gezek bir şu ýerde durup çekmedi. Şoň üçin enşallah muny bir gowy edip Joe Baýdene enşallah ýetirmeli. Beýany gowy bolup gidýär Allahyň üsti bilen. Şony aýtjakdym enşalla şu ýigrimi bäşinji ýigrimi bäşinji maýda ediljek miting hakynda ertir bir günem habar bolup galar. Sizlerem habardar bolup durunlar. Şeýdip özümiziň demokratik hak hukuklarymyzy talap edeliň. Eger biz hereket etmesek başgalar hiç kim kömek etmeýär. Eger biz birleşmesek başgalar bize hiç hili kömegem edip bilmeýär. Şonuň üçin hiç haçan ýatdan çykarmaň. Hereket etmezden bereket bolmaýar. Elbetde bu diktatoram gider, başgalaram gider, ýöne hökman hökman hereket etmegimiz gerek. Essalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.